Bach o drysto ydy e, bod yn deg i Osh, y tro gynta yn y Toyota. Oedd e's i wthnos fach i fynd, so trial cwpwl o wyneb fach nawr i ga'l e'n match fit a bod e'n hapus â'r car a gobeithio newn ni dachre ar good pace wedyn gobeithio. A weithiau ma' Meirion wedi lot o testo hefyd. Nath e event wedyn yy tua pythefnos nôl, wthnos pythefnos nôl, so o'dd wnna'n good i ca'l bach o data fan 'na. Ond yy nawr 'na gyd sy nawr i ca'l osian hapus nawr rili. Trysta fi osian 'da ni ofis i cwpwl o flynydde nôl yn ystod y championship so pressure on i gadw e'n apus ond na ma' osian obviously good experience nage? Mae 'di profi bod e'n gallu dreifo sdim yy problema jyst ca'l e miwn i'r car a pethe credu bydde'n yy

Front diffiwn, y car osh nawr de, a ni'n altro'r friction faces. So basically, y lle, llai o wynebau fan hyn sydd yn twtio ar y metal, mewn ffordd syml. Um, llai o actual friction mae fe'n mynd i greu wedyn de, so ni'n wacio bach off. Helpu fo droi mewn bach. Ie, neu lle ni lan y preload neu lawr y preload. Ie, ie. Hwna fan, e? Basically nawr ni'n newid uh, y diff, newid diff o mynd yn, yn y stiff i soft, basically. Mae hwnna'n lle effeithio pwy type o grip ti moyn, pwy conditions ti mewn, os mae'n condition soft, pa ti moyn e bach mwy soft, os mae'n just depend pwy fath o driver wyt ti, to be honest.

Five weeks the week yn bo exam cynta fi so fi jyst di ga'l hawl 'da mam bo jyst i ddod heddi so ma hwnna we- wedi bod yn digon sai'n credu bo isie pwsio ar y mwyn sarwn. Ma hwnna'n good change yna nawr. Oedd e well than osh? Good?

Flaean a fflag i Gymru. Tria neud pob job bach a ma'r dydd yn mynd wedyn 'ny t'mod? Wedi testo fi'n gloi lan a mynd trw popeth a trio ga'l y car yn neis a'r Wel ti'n gwybod os wedi damage o'ch bumpers, o'ch chi baint. So bore yma ni'n cael ein wedi yn ôl o boes wedi peintio fe. Da yn y body shop wedi peintio nhw, so ni'n rhoi stickers yn nhw bore yma, so nhw'n bach yn ffres. Just bach o scrutineering nawr, cwbl trwy scrutineering, leisurely day brown, sort o tears, ond maen nhw'n diseidio beth maen nhw'n moyn. Mae'n gweud glaw ydi, so... Fi'n credu bod ni'n gwybod beth mae Meira yn moyn ers bydd glawd ei. Am o'n bore. Ond um, pwy mor hir ni'n mynd yn ni, achos ni mae'n ffitio nhw heno, rili, achos dim ond amser yn bore, dwi'n bod. A ni rhedder y mag wheels mae'r ceir ma wedyn, mae'r lip mor o'n nhw, so mae boes y teir, mae'n bach o hwnna roi'n orno. Na, popeth yn gwrdd. Sgrwt yn rhedeg a wedyn mae dyn nhw, uh, maen nhw ffem lawr heno wedyn, fi'n geid llan dyn nhw, dyn nhw. Ei di lawr wedyn?
Na, na.
Dim rhaid mynd gytre nhw yn ôl lan gyda bore fori. Mae rhai rhagor o boys lan fori. Mae rhai boys sefyll lan nhw. Ai gytre, a lan y rest o boys fori. Gynnar y bore. Ie, yeah, dim rhi bell lawr o fan hyn, so... Sim byd cystal â gwely ni'n ein gysgu nhw.
You've got an excuse, dad bod.

Oedd e'n bod neis, yn sych bod e. Oedd oedd e oedd e'n edrych fatha neis ar reci ddo ond y peth gwaetha rili yw bod hi'n bwrw ar ôl y reci achos ti'n gweld y stêj yn sych a nawr so ti'n rili gwbod le mae myn' i fod yn rili rili s- falle slimy t'mod so cwpwl o sypreises ond fi'n credu

Fi'n credu bydd e rhwng y tri cyntaf fydden ni'n meddwl. Ie. Yeah. Who knows? Mae wedi bwrw tipyn o law dros nos sy'n meddwl bod hi'n llithrig ar rhai o gymalau graean gorau'r byd. Osian Price yn cystadlu am y tro cyntaf yn y Yaris ac y cyflyma ar cymal un, Sarnau. 2.8 eiliad yn gynt na Gary Pearson A mae Rhian Evans, llai nag eiliad y tu ôl. Mae'n agos ar y brig. Mae Rhian Evans a Dale Furness yn dringo i'r ail safle wedi 4.6 cilometr Roman Road, gyda dau gymal arall i fynd cyn gwasanaeth.
Mission Control yw hwn. Fan hyn ni'n cael llygad ar beth sy'n digwydd. Johnny fan hyn yn bach o computer wizkid. A fi'n

Get to the end. I ni fel tîm ma'n good achos bod ni obviously maximum points a i rywun fel Castrol sy tu ôl ni ma' fe'n good thing achos ma' nhw'n gweld wedyn bod y tîm yn ffleio yn y fflag ar y top gobeithio. So ma' fe'n can't can't fault that. Am fore, amser am wasanaeth canol dydd 3.4 eiliad yn unig yw'r bwlch rhwng y ddau geffyl blaen, Osian Price a Marion Evans. A tri cymal i fynd yn y prynhawn, gan gynnwys 30 cilometr eiconig Meherin.
Right, happy as well. Yeah, good, just good to me, fel, fi'n neud pethe'n wrong yn man 'na, dwi fel, oh, dwi gyriodd y tail rhy soft fel. Helo, bach. Fi'n meddwl, ie, fi jyst, jyst yn, wel, gafodd e puncture ar y trydydd. Trydydd, ie, ie.

Gobeithio bai eto un o'n iawn a who wins wins on'd yfe t'mod ond yy you do e lad mewn twenty five miles dim lot odi e? So jyst clean run sy isie fi fi'n credu y ddou o nw. Pido ca'l sugno miwn gormod i ga'l bach o battle o t'mo' beth yw 'i ma'n un mae'n bito'r llall wedyn odi e? Be' wnei di? A dou Gymro. A, faes bach. Na fe.
Felly, ydy Evans yn mynd i allu ddala Price? Osian yn cael dechrau gwych i'r prynhawn, ac yn ymestyn i fantais wyth eiliad ar ôl ail rhediad sarnau. Buddugoliaeth haeddiannol iawn i Osian Price a James Morgan. Ar rownd gyntaf Pencampwriaeth Rali Prydain, enillwyr Rali Severn Valley 2026. Ail gwych i Mary Ann Evans a Dale Furness. Good weekend bach rili, popeth 'di mynd yn gwd, tro cynta dwi rili 'di setlo efo'r car yn y stage 'na, so mae'n neis cael bach o mileage ar diwedd rali fela jyst i'r domain iddi, ond na diolch i bawb, diolch i'r tîm, jyst y dau fis diwetha 'ma 'di bod bach o whirlwind i fod yn onest, so ie rili rili hapus a edrych ymlaen i weld be sy'n y dyfodol. Na, gwych chi'n perffaith, ti'n bod. I, I ennill y championship ma, rhaid ti roed y wins mewn yn gynnar, so uh, cam un allan o chwech wedi wneud, so gwni i weld. A perffaith i'r tîm? Na, gret, ti'n bod.
Um, I gael Meirion fyny efo ni'n gwthio ni, um, ti'n bod, mi oedd i dod mlaen. Tîm di gweithio'n galed i wneud uh, popeth i weithio i fi, ond um, i gael one two i'r tîm, mae'n anhygol. Mae'n nhw push ges ti ar yr un ola yna? O'n i'n meddwl, ond all the conditions of start and yn eitha gwael, a wedyn dylen ni fynd i hanner ffordd trwyddo. A ni'n teimlo bod e'n ok, ond bwrodd e glaw a, a wipers ddim yn gallu cadw lan, fel i gweld, so oedd e jyst ddim yn amser i gymryd risg. So, mae rhaid ni meddwl am y Championship, ni'n mynd nôl i Jim Clark nesaf, le wnaethon ni cynnydd, so a rhaid ni gweithio am yr wythnos da fyny, so ie, yeah, gewn ni weld. Mae wedi bod yn It's a perfect start i ni really. Fi'n credu hwn actually, yn y three years ni wedi ennill lot, ond hwn yn tro cyntaf ni gael one two. So a neis neud am yr undod Cymro yn Gymru, um, mor agos i gytre fe. So.
Mae wedi bod yn brilliant uh, experience i fi fel person sy'n rhan o'r tîm gyda Osh Fancy wedi bod yn driver newydd gyda ni fel Melvin. Mae wedi bod yn fel siawns enfawr i fi cael cyfathrebu dyn nhw a gyda Meirion, gyda helpu dy pob un. So Ie, diolch chi Melfyn a'r tîm i gyd. Nhw gyd i bod yn brilliant. Gwitho mor gymaint i cael un a dau, mae fe'n really good. A symud mlaen mewn i'r round nesa o BRC, mae fe'n rhoi'r tîm a'r confidence mewn i'r drivers a'r navigators. So ie, da iawn i pawb a mae fe wedi bod yn brilliant. Perfect really, dwi'n gael e'n dweud gwell bach yn uh, fel hyn ydi. Apprehensive ar tywydd a tyres o fach, ond fel weithio ddim mas, gilwn ni, dim un o'r okay, ddim problems, dim punctures, dim byd, so clean run i ddoi nhw. A mae'r ceir yn cael wash off bach yn ôl, maen nhw'n barod i fynd o. So, well done you boys ar y prep a well done drivers ed fi. A neis gael hwn bwyd e. Gwyd pam ti'n cael conference fel osian i gael un gwyd rali nawr yn y car a un wedyn, mae fe'n gwyd boost i fi mlaen i'r nesaf. Tarmac i'r nesaf nawr, so bydd meirion bach mwy Hapus fi'n ennill hwn Max, so fi'n credu bydd bach o battle dyn ni fyny do. Mae Nobis eisiau cael doi drefyn mlaen yn y ffrwnt, really, fe, tybod, os mae un, un mewn pwysio'r llall, doedd yn very good, dim ond bod nhw ddim yn un byd twp am yr off, mae'n iawn.
Ges ti smeg o champagne? Na, ges i'n swel. Falle tro nesa, gobeithio pan byddai lan, pan byddai'n bod yn awr gyda'r neu trwy'r llai gael e.
Wel, y cychwyn gorau posib i dîm Melvin Evans Motorsport. Cyntaf ac ail, a mae'n argoeli i fod yn dymor llwyddiannus arall i'r tîm ger Llambed.